Wuhan virus rawn chhuah atangin nizanga vel a liam tawh a, vawiin thlengin a na thei ang berin kan nun a khawih buai chhunzawm mek zel a, kan nunphung a danglam a, hun harsa tak tak, kan dam chhunga kan tawn atana kan rin phak loh pawh kan tawng chho mek zel. Chutih rualin zawhna thinrim thlak tak pakhat la danglam ve miah lo a awm. Chu zawhna chu eng nge ni kan tih chuan kan hriatlan sa khawi atangin nge he virus hi a lo chhuah tih zawhna hi a ni. A hmasain ka channel min ngaihhlut saktute in zavaiin chibai ka buk leh vek a che u. I la subscribe lo a nih chuan khawngaihin min lo subscribe sak ve dawn nia. Covid nineteen hian kan nunphung a tibuai nasa ta bawk a, khawnge tun tum chu? A che pakai atangin inchhui tak tak teh ang. Bak, Pangolin, Frozen Meat, Wuhan a sa zawrhna hmunpui, Wet Market, Bio Laboratory nge chung lam atanga hremna zawk, khawi ber hi nge he virus lo chhuahna hnar hi ni ta ang. Chhatna chiang kan la nei thei lo zel chu a ni ber a. Thlasawm pariat a liam tawh a, mi nuai sawmthum pasarih in nunna an chan tawh bawk a, kan thil hriat chhun chu rindan leh, Chutiang chu a ni ang a tih ngaihdan chhânna awm si lo te a ni lawih si. Chutih rualin a rawn chhuah dan chungchangah hian boruak rawn nei thar a awm mêk thung a. Chu chu eng nge ni kan tih chuan he virus hi China hovin laboratory-a an siam chawp a ni a, chu an siam chhuahna aṭang chuan a rawn darh chhuak ṭan a ni tia an sawi na, lab leak theory, tih hi a ni. A tirah chuan he ngaihdan hi thu va vuk a ngaih a ni a, news chhehdarhtute ṭhenkhat chuan nikum June thla aṭang tawh khan he ngaihdan hi an lo vawrh darh ṭan tawh a. Mi tam zawk erawh chuan ngaihdan awm ang lo leh thil ni thaiha an ngaihsak lem lo thung. Thenkhat chuan he ngaihdan hi conspiracy theory, China-a phiar ruk tumna thu phuah chawp ah te, news lem lem, fake news, rin tlak lo ah te an ngaihsak a. China-a laboratory atangin he virus hi siam a ni reng em tih a interview neitu thenkhat te phei chu thudik lo buaipuia puhthluk zel an ni bawk a. Warning pek te an ni a, news theh darh thei tawh lo tura vauna tawk te pawh an awm bawk. Hetiang chungchang an theh darh avang hian news theh darhtu thenkhat phei chu China lamin an news theh darhna te an block sak hial nghe nghe a nih kha. Amaherawh chu chanchin thar theh darh hi politics khelhna leh remchanga mi beihna lam ni lovin zawhna khirh hmanga thudik hailanna te, thil awmze thuk zawk zawnna te, Thil thlen dan chiang taka chhuina te a nih miau avangin he ngaihdan vuan tlattu chanchin thehdarhtute chuan China ram laboratory-ah he virus hi siam a ni tih thlirna hi an bansan mai lo va, nikum lama mi tam takin an hnawl tawh hnu hi tunah chuan mite ngaihven ber a rawn ni chho leh ta der a ni. Engvangin nge tunah hian he lab theory hi a rawn lar leh tak hluai? He lep theory hi a dik a ni tih lantirtu thil tak tak a thlen belh zel em ni? Nge ni a, China lam hian he thil hi hre thei lo turin min ti buai thei thil dang an thlen tir zawk. Donald Trump a ban hun hi chanchin bu mite hian an lo nghak zawk em ni? Chuvang chuan em ni he lep theory hi an sawi chhuah duh loh? Laboratory a thil kalpui dan fel lo tak emaw? Bio weapon, natna, thlen darh theitu ralthuam hmanga indona, Biowar, Datna hrik theh darh hmanga indona a a tuartu kan nih ngai chuan hrechhuak tur leh hre tur hian hun kan va duh rei em em ve tih zawhna hi kan zawh ngaiin kan zawh a tul a ni. Tunah hian US President Joe Biden-a hian a hmaa a party-ten an lo hnawl tawh theory chu a rawn thar thawh ve leh mek a. Lep lik hi hnual suat theih a ni lo an rawn ti ve leh a, khawvelin a ngaihven zual leh ta sawt a ni. May ni sawm pali ah khan American scientist rual sawm pali te chuan journal Science ah an thil zir chianna an chhuah a. Laboratory lama thil kalpui dan felhlel avangin he virus hi a rawn dar chhuak a ni tih hi a hnawl theih lo a ni tiin an thuchhuah ah chuan an ziak kulh mai. Hemi hnu lawk May ni sawmhnih paruk ah khan Joe Biden-a chuan Thil chhui chianna lama mifing zual an ram intelligence te chu he virus hi ramsa atanga rawn darh nge laboratory a thil tih sual avanga rawn darh zawk tih chu chhui chiang turin thu a lo pe tawh bawk a nih kha. Lab theory chungchang hi engchen nge kan hriat le? Covid nineteen rawn chhuahna hmun tia an sawi zui tak China-a Wuhan-ah khian laboratory pakhat Wuhan Virology Lab tih a awm a, Venhimna tha leh khauh taka venhim a ni. Science zirthiamna a an hmunpui Chinese Academy of Science enkawlna hnuaia awm a ni a. A thunei tu sang ber chu China sorkar a ni. He laboratory hi Asia rama virus hrik an dahkhawmna leh an dah thatna hmun, virus bank, lian ber a ni a. Mihringte thihpui theih virus hrik chi hrang hrang sangkhat zanga chuang chu he laboratory hian a kawl ni a sawi leh hriat a ni. He laboratory hi Wuhan-a luisa, seafood, an zawrhna hmun lian tak,

Kum sang hnih panga khan he lap hian bak atangin an lo zir chiang tawh niin an insawi a. Hemi chungchang tar lanna an zir chianna lehkhain a sawi dan chuan China rama bak chi khat, horseshoe bat, chu SARS natna hrik thlentu virus kawltute an ni a. China ram hmun hrang hrangah kalin heng bakte hi an la khawma an zir chiang thin. Kum sang hnih sawmpahnih ah daih tawh khan, He Wuhan lab hian China rama Yunnan District chhimchhaka lungalh thei khur rauh san tawh atangin virus hrik pakhat zir chian tur an dawng a. He thil an dawnna hmunah hian lungalh thei khur hluia bak ek tifaitute chu khawsik pui natna mak tak avangin an thi zel thin a ni awm e. He bak ek te hi zir chianna an nei a. He an zir chianna atang hian bak ek tifaitute thihna thlentu virus chu hmuh chhuah a ni a, a hmingah pawh, Red G thirty in an vuah nghe nghe. Kum sanghnih leh sawmpali ah he virus zir chianna lamah hian American ho an rawn inlar ve leh tan a. Hemi kum hian North Carolina University leh Wuhan Laboratory te hian thawhdunna an siam a. Engchungchangah nge an thawhdun dawn kan tih chuan virus chungchang zir chiang tur leh virus hrik darh chak thei leh hlauhawm zawk siam chhuak turin a ni. Engvangin nge chutiang chuan an ti kan tih chuan. Virus natna hrikin a thlen natna inkaichhawn theih hlauhawm tak a rawn darh thut huna a inven dan tur kan lo hriat lawk theihna tur atan leh a dan dan tur kan lo hriat lawk theihna turin hetiang hian virus nih phung tih danglamna leh a hlauhawm zawk siamna hi laboratory-ah an nei a ni. Sawi tak angin, kum sanghnih leh sawm paliah khan US leh China-te chuan hetiang hian hma an lo la dun a, a hnuah US hi a inhnuk dawk a.

Cheng mak ta duai thum chuang a pe ni a, tarlan a ni a. New Year ka innghat, EcoHealth Alliance kal tlangin Doctor Fauci hian he sum hi a pe ni a sawi a ni bawk. He EcoHealth Alliance hian kum nga chhungin Wuhan Virology Lab hnenah baka coronavirus awm chhui chiang turin US pawisa a cheng nuai nga vel an pe ni a sawi a ni bawk. Helai thil inzawmna hi kan hrethiam em? US pawisa hmangin Wuhan Laboratory hian virus chungchang zirchianna hi a nei tihna a ni. Kum sanghnih leh sawmhnih April thlaah Doctor Fauci-a leh EcoHealth Alliance hotupa ber Peter Daszak te inbiakna email hmangin Trump-a party, Republican Party te khan US lamin Wuhan Laboratory hnenah hian tanpuina sum an pe tih hi an lo zep reng reng lo va. Doctor Fauci leh Peter Daszak-a te email-ah hian eng nge an sawi kan tih chuan, Peter Daszak-a hian Covid nineteen chu Wuhan laboratory atanga rawn darh chhuak a ni lova, ramsa atanga inkaidarh a nih thu a sawi avangin Doctor Fauci hi lawmthu a hrilh a ni. Hei hi a mak kan ti viau mai thei, mahse hei aia mak hi a la awm tlat. Kum sanghnih leh sawm paliah khan khati laia US President Barack Obama chuan kum nga vel emaw kum sawm vel a liam leh chuan Spanish flu ang maia hrihlauhawm tak, Inkaidarh theih a thlen thut theih thu leh chumi atana inven fimkhur a tul thu te leh investment an siam thu a lo sawi tawh a ni. He a thusawi hi tuna thil thleng nen hian eng angin nge kan ngaih le? Thil thleng in ang palh nge nia Obama hian thil a lo thlir thui lawk ve hrim hrim? Nge nia US hian China lam inbai lem chhumna ah hian sul hnu a lo nei ve zawk? He lam hi chu i ngaihtuah zui atan lo dah ta ila laboratory chungchangah khan i han let leh lawk teh ang. Kum sanghnih leh sawmpariatah khan Wuhan Virology Lab hian an thil zir chianna an ti chhuak leh a, chutah chuan Yunnan khuaa bakpuk bula cheng thinte chuan bakin a tih darh coronavirus natna hrik lo do thei tawhtu antibody chu an taksa ah an nei tawh tih an tarlang a, hei hian bak atang hian mihringah coronavirus hi a darh thei a ni tih thu an tarlang bawk. Tichuan le kum sanghnih leh sawmpa khua a rawn inher chhuak a. Kum Sanghnih leh Sawmpakua sahmul phah thla ah Wuhan a virus zir chian na laboratory a hnathawk pathum te chu an dam lo va, heng dam lo te hian damdawi in a in enkawl na an lak thu leh Covid nineteen nat na leh tlang hrileng ang chi nat na lang chhuak an neih thu US intelligence te chuan an tar lang a ni. Hemi hnu hian December thla ah novel coronavirus nat na lang chhuak nei dam lo pahnih chu Wuhan damdawi in a enkawl an ni leh a, Heng damlo pahnih te natna zir chiang tur hian an thisen pawh lak a ni nghe nghe. Hei hi China rama Bad Omen tia an sawi Wuhan Virology Lab-a an Director ni lai Doctor Shi Zhengli hnenah thawn a ni a. Doctor Shi Zhengli hian damlo pahnih te thisen a lo zir chianna atang hian an natna thlentu hi bak atanga chhuak virus an laboratory-a an zir chian mek coronavirus nen za-ah sawmkua paruk parsenin a in an thu a sawi. Kum a lo thar a, he natna hrik hi a darh zau zel a, China ram a mi tam tak chuan an kai tawh a, mahse heti chung hian China chuan engtin mah hma a la lo va, hma lak a hnekin ni thum January khan China rama an Health Commissioner chuan zirna in te chu he natna chungchang hi engmah tarlang lo tur leh sawi lo turin thu a lo pe bawk a ni. He natna chungchang sawi chhuak apiang chu an chanchin hriat zui tur a awm ngai lo va, entir nan Doctor Liu Weilianga te, Wuhan Central Hospital-a doctor-te kha kan la hre mai thei. China rama an hmanlar Wechat-a a thiante nena an group siamah he natna hrik hlauhawmzia leh a darhchakzia hi a sawi a, hemi avang hian a thawhna damdawiin hian a thusawi hi an thup bo va, chu mai a ni lo, Wuhan-a sorkar thuneituten an ko va. Mipui hnenah natna hrik chungchanga thu dik lo leh thu belh chian dawl lo a thehdarh avangin ngaihdam dilna thu ziak turin an ti nghe nghe a nih kha. Hemi hnuah hian China ramah hian he natna chungchang thup bona leh a sawi chhuak apiangte khuang cher bona chu a thleng chhun zawm zel a. Mi sanga chuang zet chu he natna chungchang an sawi avang hian man an nih bakah an dam loh thu chhuan lama dah that zel an ni. Khawvel hmun dangah engtin nge ni ve a rawn chhuah dan leh a chhuah dan kim chang hi? A tir atangin mitinin kan inzawh leh kan ngaihven a la ni reng a. News thenkhat phei chuan a rawn chhuahna hmun Wuhan hming chawi hian Wuhan Virus tih te pawhin an sawi a. A rawn chhuah dan chhui tur hian zawhna zawtin an chhui chhun zawm reng a. Who erawh chuan China Virus tih emaw Wuhan Virus tih a sawi hi a tul loh thu leh China ram thiam loh ni lovin khuarel atang zawk a, Hri hi rawn darh chhuak a nih thu an sawi thung a. Medical chungchang tarlanna lama a rin tlak ber leh a tha bera chhal ngam Lancet chuan he virus hi laboratory atanga siam a nih loh thu a rawn tlang au pui ve bawk a. Mi dang zawng zawng pawhin Lancet hlachang rawn cham hi an rawn sa zui ve nghal dual dual a, tumahin laboratory a siam a nih thu lamah an beng an dawh duh tawh meuh lo. Mahse, eng nge thleng zel? Mi tam takin an nunna an chan hnu thlasawm pariat a ral hnuah he virus hi laboratory a siam a ni tih ngaihdan chu rawn thar thawh leh a ni a. Hemi chhung hian China lam hian he thil nem nghet thei tur hi an nuai reh vek hman dawn tih chu thil chiang sa a ni. Ni kum July thla khan Wuhan-ah hian tui a lian a, mi tam tak chuan he tui lian hi mihring thil tih tum vang renga tui hi lentir niin an ngai a ni. Chinese activist pakhat Jennifer Zheng ngei pawhin a ruka tui khuah pathum sah huk avangin he tui lian hi thleng niin a sawi a. A nih leh engvangin nge he thil hi China-in a thleng tir kan tih chuan a chhanna chu awl te a ni. Wuhan-a virus chungchang tarlang thei thil tihbona atana a hman duh vang a ni. A hun lai khan he ngaihdan hi ngaihdan uchuak ti a sawi a ni nghe nghe. Tunah hian he ngaihdan hi uchuak kan la ti angem? Engpawh ni se China ram nihna hi kan pawm tlan a ngai a ni. Chu chu eng nge kan tih chuan Kri rawn darh chhuahna hmun a ni tih hi. Kum sangkhat zakua sawmnga paruk ah khan China atang hian Asian Flu a rawn chhuak a. Kum sangkhat zakua sawmkua pasarih ah Bird Flu kha an ram atang bawk in a rawn chhuak leh a. Kum sanghnih leh pahnih ah Sars natna kha an mahni atang in khawvel in kan hmel hriat leh a. Tunah Wuhan Virus kan nei leh ta. China hi heng natna hrik siam chhuaka thehdartu an ni e, kan tih theih loh rualin virus hrik ti danglama an darh chak theihna tura siam danglam thin an nihna erawh hi chu phat theih leh zep theih a ni lo thung a ni. Tuna kan virus buan mek Wuhan virus Covid nineteen pawh hi a pu darhtu hi an ni em tiin ramsa chi hrang hrang sawmthum chuang, bak, saphu, ui, zawhte te chu China rama farm leh ramhnuai atangin lakkhawm an ni a. Heng ran lakhawm atang hian sample singriat chuang lak hran a ni leh a, mahse heng an ramsa zirchian te hian tuna kan hri buan mek hi an pu dar lova, mihring te lakah an theh dar lo tih hmuh chhuah a ni. Mahse he virus hi a pu dar tu te lama hnu hma nei lo leh lang chhuak lo tura siam theih a nih thu scientist te chuan an sawi ve tho bawk. Laboratory atangin he virus hi a pu chhuak a ni e tih nem ngheta tilang thei tur thil thleng leh. Mehbel theih tur thil hrang hrang hi a tam ta hle a, zawhna awm thei chu khang hun chhung khan eng nge kan lo ti tih hi a ni. Hemi chungchang sawi chhuak kha chu ngaihdan dik lo pu a chhuah an ni zel a. A sawi chhuaktu thenkhat te chu chanchin bu mi ni lem lo, mahni tuipui zawng bak sawi nuam ti lo ah te puh an ni bawk a. Engpawh ni se he virus chungchang ah hian China hian engber nge a tih? Tih darh tumin a siam chhuak ve hrim hrim nge nia, hri darh thei laka invenna tur siam tumin hma a lo la zawk. A thil tih tum chu eng pawh ni se, engvangin nge virus te hi Wuhan laboratory ah hian a zir chian vak vak tih hi kan hriat a ngai a ni. Tun lo pawh hri lenghloh awm tak kan la tawng leh thei si a.